Naama nungi y'entunguuka ya Nyabushozi. Ori mukyaaha kugira eki waguza okiguze ogambe eki origamba ahabw'okuba eki turikwenda eri izooba ni sente. President atwegyesize yaakora gye munonga munonga. Nka mukuru w'eihanga abaire naayegyesa abantu ngu fundraising we fundraising ei arikukunda n'abantu kumanya eki barikwenda reero bakashonda buri omwe akatamu omurimo gukakorwa. Eishomero rya Kajumbura niryetengwa. Ahabw'okuba abaana aba tibarikuruga aha ngwaza rwetamu nari kwambuka obuseeri, nitwenda eishomero aha. Kwonka shi abarikwenda eishomero aha okukirayo ni baahi? My Lord Bishop, naabuuza, abarikwenda eishomero ry'akajumbura munonga ni baahi? N'aba Nyakajumbura. Kandi ekirikureetera abantu baaremwa kushashura school fees, My Lord Bishop, n'ahabw'okushomeseza abaana hare. Gavumenti neegira ngu buri muruka gube gurimu primary school ya gavumenti. Kwonka naabaasa kubamu eya purayiveti nk'eya Bwambaare nari ezindi za purayiveti kwonka habe harimu gavumenti aided school ya gavumenti ahabw'enki omwana araare owa nyina agyendese ebigyere aze ah'eishomero agarikye ashashure ekihango munonga hakiri shiringi emitwaro mukaaga ogu tarikuruga mw'eishomero? Iyo shi gavumenti ogwayo niguhwa hati aha My Lord Bishop, Gavumenti omwaka amezi mukaaga gatakahoire kagogora headmaster bakakureteera million zingahe za school rehabilitation? Gamba. Million ikumi zarigire omu central government zikaza aha district ikazireeta aha z'oku rehabilitatinga. Ogwo n'omuganda gwa gavumenti. Ogundi muganda gwa gavumenti, Geoffrey Kagogora na tiimu yaawe nibabashashura omushaara? Nukwo nari tikwo? Nibatushashura Mukamaani. Ogwo n'omuganda gwa gavumenti. Egaruka ereetaho ebitabo, ereetaho n'ebindi by'okukozesa. Nibibaasa kutamara ahabw'okuba twine ebyetengo bingi omu ihanga kandi bajeti yaitu ni nkye. So neeba eri enshobe. Kuteekateeka ngu eishomero ry'akajumba n'eishomero rya gavumenti. Haza okateekateeka ngu gavumenti niyo eraije kukora buri kimwe kyona. Nikyo ndikubashaba ngu tukwatanise. Naanyereeba naija ndi aha, naitwe nituhendeka munonga. Kwonka tureeba ngu hagire ekyakorwa omu Kajumbura. Akajumbura niko karikukirayo okugira koparatiivu erikukora gye omuri Nyabushaju. Kaharikaine na Kyakabunga. Mbwenu ahabw'okwetenga ngu Akajumbura nako kashushane n'ebindi bicweka. Nikyo kyandeeta aha, naanye n'okwetwijagura nkwataniise naimwe tureebe ngu twayombeka ekizimbe ky'abaana kandi kyahwa. Ekyatureeta aha n'okwombeka eishomero kandi haine esente ezi naija nazo omu nshaho kandi tinkwenda kwigarurayo. kandi nyenda ku oze ogure ente kwonka ku bakuba nibakwa omuzindaaro nibagira ngu oguze kwonka bo nibenda ngu ogure mbwenu ninza kugura enyana kaasha akairagura egyo tihaine kumanya ahu yaruga. Kwonka ebiragiro nibigira biti tiharimu byamemba wa paramenti aho. Eki turikwenda ni sente za kikuru kugira oine sente nkye iwe oine orusa kuginyaka okagitwara aho ebyamemba bya paramenti nibiiziraho? Hapana. Hati yagira ngu tumwete Kajwengye Wilson MP. Million ishatu omurundi gumwe.